Баҕар, сыырдарын сонургурбуттан эбитэ дуу? Эбэтэр оҕо аймах сөбүлээн сынньанартан эбитэ дуу? Сайын Өкөчөл ааһа, бэйэтэ да уоскуйбуттуу налыйан, киһи кута-сүрэ тохтуур сирэ. Эмиэ да лэҥкин эстииттэр, алаас хото өттүн амысхан тыалтан харыстыахтыы, биир субурҕа кэккэлээн, чуумпуга сууланан, саҥата суох, иэйэн тураллар. Бүччүм кытыгар намылыспыт лабаалаах хатыҥнар үҥкүүлээн барыахтыы кыракый да сиккиэргэ оргууй аҕай хоҥкуҥнуу сугунуллар. Ол кытах ортотугар бу кэрэ кэстүүнү ситэрэн биэрэрдии кылыгырас уулаах көҕрүмтүйэ оонньуур күөлүн ньуура ыраахтан манньыта умсугутар Үкүчү алааһа үөлэр тухары төһөлөөх өлүүнү-сүтүүнү, үөрүүнү-көтүүнү тэҥҥэ үллэстибитэ буолуой? Өбүгэлэр алаастарынан олорон олоххо тардыһыылара, уоттаах сэрии ыар сыллара, олоҕу чөлүгэр түһэрии кэмнэрэ сырдыкка тардыһан маҥнайгы оскуола тэриллиитэ ол ааспыт сыллар барыта бу алааска бэйэлэрин бэлиэ суолларын хааллардахтара сэрии көһөрүллүү оонньоммотох оҕо саас бу нүһэр тыыннаах тыллар үкүчү алааһын ыраас ньууругар суураллыбат сүдү аһыы буолан сөҥөн сыттахтара ол саҕана бырдабыстыбыт дьоннорунуун кыккыра бэйэтэ дойдутуттан арахсан бытарҕан тымныы түһүүтэ тиийэн кэлээхтээбитэ Кини кырачаан төбөтүнэн тобулбат кыһалҕа кэлбитин хантан билээхтиэй? Хараҥа балаҕан, көмүлүөк симик уота уонна сылбархай уу. Күнү быһа кэтэһэр дьоно им сырдыыта баралларын үксүн түлүк уутугар баттатан билбэккэ да хаалаахтыыра. Күнүһүн сэмнэх таҥаһынан сэмсэнэн, өлүү-тоор омоһун үссэнэн, анал үлэтин толорон кэтэҕэ кэкэйэрэ. Аччык ис хамылыыта, томороон тымныы тыйыс тыалынан чараас таҥас нөҥүө чыпчыкайдыыра, кырачаан оҕо кутун куттуура, куһаҕан бит күлүктүү күөнтүүрэ. Ол халбарыппат хара түгэн өр күүттэрбэтэҕэ, сааһыары Күн саҥа сылаанньыта мичийэр күнүгэр ийэтэ оронтон турбатаҕа. Ол күн дьонноро сүөдэҥнэһэн ийэтин хотон кэннигэр сытааччыларга таһаарбыттара. Ийэтэ киниэхэ анаан хаалларбыт, бэйэтин өлүү тооромоһун, халыйар харах уутунан былаан үссэммитэ, кыракый тарбахтарынан түспүт кыырпахтары кыракый ытысчааныгар тарыйа. олорбута. Кэтэһиилээх күлэ үөрэ мичийбит сайына тиийэн кэлбитэ. Боробуйун көтөхпүт киһи быһыытынан үлэ-хамнас үөһүгэр оройунан түспүтэ. Үлэ, тыыл, кыайыы диэн тылларынан кынаттанан, утуйар ууну умнан, олох иһин охсуһу кыһалҕата, кыраны, улаханы аахсыбакка, умса, төннө, түһэрэрэ. Бэлиэр кыһалҕаны билбит харахтарынан тулатын сэрэммиттии одуулуура. Ол да буоллар оо көстөр тумулга уопсай ииҥҥэ кини ийэтэ, эдьиийэ, убайа сыталларын сүрэҕинэн сэрэйэн билэрэ. Быыс буллар эрэ ким да көрбөтүгэр онно баар хатыҥар тиийэн сэмээр иһиллиирэ хараҕын симэн дьоннорун ойуулаан көрөрө былаатын бобуонньуктуу баанан ийэтин аҕаллык хааман сайбалдьыйан кэлэн Сымнаҕыы сымнаҕас илиитинэн имэрийэн ыксары кууһарын, эдьиийэ дьэдьэн сытынан дыргыйан, тиэтэһэ сарайа ыаҕайкалаах ааһан иһэн күлэн мичилийэрин, кэнниттэн убайа талах миҥэлээх ойутарын. Оо, онно кини кыра да эбит. Билигин ким да суох бары бииргэ бу манна дойдубутун санатар нуоҕайбыт хатыҥ анныгар сытаахтаатахтара тыра да буоллар кыһалҕаны өйдүүрдүү ойон туран улахан киһилии иҥнэҥнээн алааһын диэки хаама турда. Оонньоммотох оҕо сааһа сайыспыттыы хатыҥын лабаатын быыһыттан ырааххы диэри одуулуу хаалла. Олохпут оҥкулларын тулуйан алааспыт намчы уоруга